Reero naende nachire ase embeo, erinde mbaretere omogusu omogano bw'omogusii, buna riria nabariere eira. Nkabariera eira ng'a ninche gochaka omogano oyio, buna omogusii aruete Misiri. Ase emiaka. yaetire, gotokona gokina tore abake tore esukuri, iga abagaka baare gototebia ng'a Omogusii iga aruete Misiri. Naende buna twabeire abanto abanene, tonyora ng'a abagaka baria abakoro barabwo nabo bagoteba ng'a Omogusii iga aruete Misiri. Lakini kwanyora ebitabu binde mbire birigete ng'a Omogusii na abanto bande igo baruete Congo. ase okorigi kwane, koboria abanto bakorokwa abakuria, abagaka b'abameru, nonye na abagikuyu, nonye na abaluhya, amaene nabo bagoteba ng'a omogusii iga aruete misiri, naende ase okorigwa kwane nanyorire oboshahidi boisaine, ndachie kobarentera. Bono ntarasoe abwo, misiri eye togokwana nere riaye, misiri. eye togokwana, teri Misiri eria ya bono iga chimbebe buna chire. Iga ere obogambi bwa Misiri boria obokoro bwarenge obonene, bwabwatete goika nonye Sudan, bokabwata mpaka Ethiopia, orogongo oruo rwa sugusu igo igo rwarenge korokwa Misiri ekero keria. As'engencho abagambi ba Misiri oboruoti bwabo bwarenge obonene. Ase igo okongochia korenta amang'ana ng'a Misiri tari Misiri eye bono tokoroka Egypt, igo ngokwana ekingdom eria enene enkoro yabwatete ase agare, nonya ekero kende abanto bagochia Ulaya, abagochia Asia, kobaare koigwa Misiri gose Egypt, igo bare komochie koira igoro ng'a n'Africa engima. Buna natiga kobatebia, omogusii iga aruete Misiri, korende ntagete torabwatia ng'a rieta eri Misiri ng'ai riruete korwa. Misiri, erieta riaye boronge iga arenge korokwa Mizraim, mosinto o Ham, oria togosoma ase Biblia. Oyio Mizraim iga arenge momura omwabo Kush, naende akaba momura omwabo Put. Ase baria mobwate Biblia oche gosoma ase egetabu kia Mwanzo ikomi ebifungo bitano na kemo. Igo oyio momura o Ham. ore korokwa Mizraim, nere oyo Abaarabu baachete koroka Misri. Igo kenge abanto bamenyete ase orogongo rwa Misri nabanto ba Mizraim. Lakini ekero abanto bakorokwa Abagiriki baachete ase orogongo roria, baruka bakaruka abanto ba Misraim, bakabaruka Egyptians. Iga erieta Egypt na Misiri nerimo, Misiri ababarogete na Abaarabu, ase engencho basinyetwe gotamuka erieta Misraim. Egypt ababarogete na Abagreek, Abagreek nabanto abwo nabasongo. Bono gochia maate. Irianyi, momanyete Irianyi igo south, Irianyi ya Misri, orogongo rwarengeo rwarenge korokwa Sudan. Sudan nero na Abaarabu barogete erieta erio bachete oro bakanyora abanto bamenyete abanto abamwamu, bagateba oro norogongo rw'abanto abamwamu, ase igo bakayeroka Bilad El Sudan. Igo bono gotogoteba ng'a ababanto mbaruete Sudan, timona gochandeka, igo emineti ng'a ababanto igo bamenyete ase ense y'abanto abamwamu, south of Egypt. Igo bono gotogokwana Egypt, momanye ng'a norogongo orwo rwa sugusu oro north of Africa, ase abanto abamwamu bamenyete, abanto baare korokwa ababanto. Ng'ai tokomanyera? Egento ekemo tokomanyera ng'a amaene abanto aba abamwamu Ababanto mbamenyete gochia ase orogongo roria, oise korora nonya nerieta Omogusii, igo okorora ng'a oribwekani bigo riarenge Mokush, yaani Kush Mokush, buna bono togoteba ng'a Kamba Mokamba, Kush. Mokushi, rigacha buna riko na gocha ase okorora kwane, eyio timbwati oboshahidi boisaine, lakini ase okorora kwane noo riruete koruga abwo, Mokushi. Ekiagera nonye nerieta rinde ndire ororo ri'Abameru, Mero. Aria ase orogongo roria rwa Sudan, ase Abaafrika gose abanto abamwamu barenge kogamba, omochenu ore ororo orenge korokwa Mero, gose abande bakorisoma ng'a Meroe, Mero, Bono erieta eri ri'Abameru, Abameru abanyene bakoriatora Mero, Abamero. Igo okorora ng'a erieta eri nonya riruete korwa abwo ase omochie oria okorokwa Mero, ase baria mokoriika nse nabo orariike M-E-R-O-E, Mero. Nabo okomachia korora ng'a nonya richete abwo. Rakini oboshahidi mboro togochi konyora obonene mono, bw'okworokia ng'a Abagusii nao baruete Misiri. Na ekero togoteba ng'a Abagusii mbaruete Misiri, igo omineti goteba ng'a Ababantu, Omogusii na Omobantu are, na Ababantu bande nao baruete, bakamanya gochia gotirimboka gochia ase orogongo rwa Central Africa. Bono oboshahidi mbwate ase Abagusii mborobio obo bw'okworokia ng'a Omogusii naruete Misiri. Amarieta nare abanto baito bakorokwa Gusii, chinyasae chia Misiri chiare korokwa aa. Buna bono enyasae yarenge eyemo y'Abamisiri yare korokwa Thoth, inse kobariikera THOTH, Thoth. Omogusia ekero are gochia kobwata anyore omwana, akamobora, ototi. Abwo noo ndaganie baria baminto tore koma baria morigeretie egepindi eke, moche mototebie ng'aki aye kwanya koigwa omonto okorokwa ototi seino, inche nimanyete abanto mbaroo bakorokwa ototi. Enyasae ende nere yarenge Misiri yare gosasimwa yare korokwa Nam, na Abagusii nabo okonyora erieta Nam, yaani Onam, Onami, Abagusii kabisa bakorokwa nonye na Abaluya, Abaluya mbaroo bakorokwa Onam, barogete abana kobwatikana ne chinyasae chiria chiarengeo. Enyasae engiya yarenge Misiri yare korokwa Osiris. na abagusii mbaroo bakorokwa Osiri, nonya Sauti Mogirango momaete ase naro akorokwa ng'a Riosiri, Riosiri. Iga erieta eri Osiri igo okorora ng'a omogusii iga arogetwe erieta eri ase eng'encho ya chinyasae chiarenge Egypt. Enyasae ere yare korokwa Ptah, Ptah. Omogusii agacha akaroka omwana Obita, na origie erieta erio Obita ase ekegusii tori ko igwa koreng'a Bita are goteba lakini enyasae yare korokwa Pta, onye gogochi go check internet origie PTAH nonyore oboshahidi obwo ng'a enyasae nere yarenge Egypt eria enkoro yare korokwa Pta, abanto baimokirie erieta erio. Bono abaruoti mbare barenge kogamba ase oboruoti boria bwa Egypt. Oyomo ore korokwa Peer. Abagusii kobacha bakanyora omwana bakamoroka Obiye. Abagusii omanyete mbabwate enuguta P, Peter, mbayebwate. Bono Peer bakamoroka Opiye gose Obiye bono. Nabo oranyore seino omonto naro ogokorokwa Obiye. Enya omo- omogambi nare orokorokwa Saul, narikire nonye nase biblia, gachia osome ebuku y'Abaruoti, Second Kings chapter seventeen verse four, nonyore omoruoti orokorokwa Saul, abagusii mbaroo bakorokwa o Saul. Igo ekero okorigereria okobwekania amang'ana aya, nabo okorora ng'a amaene nabwekaine. Omogambi narenge ase orogongo rwa Egypt orokorokwa Tut, na Abagusie bakorokwa Tuti, gose Atuti, erieta eri nao rigwete. Omogambi narenge Misiri ore korokwa Neko, na Abagusie bakorokwa Neko, abande barokwa Oneko. Nonye na omogambi omoke narobete Nyaribari ore korokwa Oneko. Ee, ogambete ninche kobaretera omogano oyio. Igo abanto nabaange barokire amarieta ayio. Alafu abande mbare barokire amarieta e chingongo ase abagusii baetete ase orogongo roria rwa Sugusu. Buna bono nkonyora ore omonto okorokwa Motana. Ee, nabo orakage ng'a Motana iga arogetwe erieta ri'omotana oria bwe chinchoke. Lakini ekero nateemire kobwatia, nanyorire ng'a aaria ase orogongo rwa Sugusu, enyancha nere yarengeo noere ekorokwa Tana, ere ase orogongo rwa Ethiopia. Ethiopia nero naye arenge nabo yare kobarwa Misiri, ekero Misiri yare kogamba mpaka abwo. Bono abanto bamenyete aaria igo bakorokwa Abatana. Abana bagachia koigwa orogusii bakarokwa Motana, oyorwete ang'e na ase elake eria. Abande mbare ababanto baria bande bang'anyete baria bamenyete ang'e na River Tana, buna bono igo Tana eria okorora riarwete korwa aaria, bakaritiriboki gocha maate igaa igaa, ekiagera abanto baria bakorokwa abanyika. baria bamenyete ang'e na Lake Tana, nonya intuko chia nkoroka tore abanto monyika monyika. Nabo orache otebe nonye naye ontegererete ng'aki, aye kwana koigwa omogusii okorokwa monyika, inche nimanyete mpare obo akorokwa monyika, ase eng'encho y'abanyika baria baruete korwa orobango rwa Ethiopia. Igo, abanto mbare ororo bakorokwa mosaisi aiga gusii. na aaria ase orogongo rwa Egypt, ase naro arenge korokwa Sais, Sais, bono omonto orokwa Mosais orokwa ase erieta riria. Abanto mbarabwo bakorokwa mombo, buna bono na abanto baminto mbarabwo bakorokwa abombo, bamenyete north mogirango, naende abande mbare Congo, abande mbatigarete Sudan bake, bakorokwa. mombo. Omanye ng'a aaria ase ense ya Egypt, ase nakoro naro akorokwa Ombo. Aye gachioche eki bono, onye kobwate ekaramu orike ense, ogende origie egento keria buna Com Ombo, C-O-M, omanye korigia na Ombo buna rikorikwa. Ase Ekemisiri. Com. Ombo igo yamineti etui y'amagena amabera, amagena amabera, gold. Naki gekogera okoigwa abagusii bakorokwa mabera. Mabera tari ng'ai gabwate amabera amange gakororera abanto amabera. Igo barogetwe erieta eri ase eng'encho ya gold, amagena amabera, gose amabera. Abanto aba bakorokwa maabera, gose bakorokwa ombo, abagusii momanyete ekero bachete, abande mbachiete, baria bachiete Migori maate. Aria Migori ase akorokwa ombo, okorora kobagocha aria obwango boria gold ncharengo, nonye yarenge enke rakini ncharengo. Gochia elaini eyio mpaka bokuria maate. Bono naiga Migori aro akarokwa ombo. Aa ribokuria asande akare komaabera, lakini emeaning neyemo, ombo namaabera negento ekemo, nerieta eri igo riruete korwa Egypt. Aye rigie erieta ombo, nabo okorinyora. Naende gokorinyora erieta eri ochecking ng'a nki emeaning yaye, iga rimineti gold.